Onyulo. Ah, magzi. Ndika no. Ingeni bwogo bwana medwa mi andiko nyinga bugni ni onyulo. Tinde kano. Andiko gini, andiko kutu yane commandments. Mag ang'o? Ok gik mikineno kisomo, gik ma kiwinjo, kata kisesomo e law ng'ato, ting'e ang'e gima ng'ato en. Sana sana ohangla kae gi jogor. Jogor gi johangla ang'o matimo adier? Kare mano to paro mane? Gin ga jok ma Adwa ng'isi gik moko apar. Yudo mana kawuono kapod andiko. Yudo ka an e namba ochiko. Asomnigie. somna namba achiel lu- Gik moko apar ma kineno e law ng'ato e angla kanyo. To ng'e ni mano ng'ama rach. Mano wrong namba aye kabisa ma kata kapo ni in nyako ni mane ng'ama odong'. eh ni chuo te ose dhi ose kendo in mane ng'am do idongo fadhali dak kata mana kendi dhigo kata mana simba kamoro go agoya ji kata wuoye dak kendi mano ng'ama ok onego bed ni ibedo go number one kineno gini ka ng'ato ndike lawe ringi Gwek kuodha guogni. Eh. Yawa ng'ato gi ng'ato iyudo ka be ok en kijana. En en ng'ama maduong' ma ike bende ber abera gi bayo bende. Ne en ng'ama bende osebayo koro dhi ka gima piny dwa norome. Ondiko lawe ni wek kuodha guogni. Tadiri timbe ne king'iyo mos gi kaka nodonje kaka nyaka nodonje thum. Timbe ne king'iyo mos igombo mana kuodhi piny yawa. Yawa ng'ani. To sendiko lawe ni wek kuodha guogni. Ong'e ni dhi kuodhe. Ong'e ni dhi kuodhe. Namba tu nitie type moro mandiko lawogi niya wek gomba tija tek eh. magombe bende onge to oseng'isi en ong'ega nober iwinjo gin sana sana en nyathi ma nyako to en nyako ma koro en nyaburi owuok e nyaburi koro odhi owuok e si odhi e nyaburi owuok e si osewuok e si mosekaloga nyaburi noseaye nosenyuol moweyo Koro dhi. Koro en onego ni wek gomba tije tek. En ng'e ni ber bende nofwaya afwaya ok ober ni koro nober minyalo ga gombe. Ohero wuotho gi nyiri mabeyo. Kae to gi- eh ohero wuotho e group. To group no en be ema owuoyo isero joka to en ema oduoki. Wegri kodwa. Iparo ni ma tiji wabiro timo e club ka. To kae jomoko wigi tin marom nade. To en to ok ober be ok iwuoyo kode to en ema oduoko. Dhokedo namba di. Akia. Namba dek, gima kineno kondike e law ng'ato e wangla kato ringi. Nairobi onge chuor ng'ato. Eh. Wadiyudo ka nyathi mama moro, nyathi ma nyako kendo gin gilielo ga wigi, gin nyiri molielo wigi. Kae to orwake gi short moro mar jeans matinde ineno ka gima ne en long to bende ni oban tiende no to bende ong'ade, kae to orwake gi lada mar ngoma. Eh, midwa winjo ko yondi ko tok lawe. Hey, ni Nairobi onge chuor ng'ato. Omena bwana iduogo ing'iya ng'iya kata kaka oneno tiwacho ni adier ma to kwalo muchuoji. Mano namba one ento koro kunene kik urito nene thum. En mon adwaro ni mon modak e area no konene korwako law nodhi. Make uru chwade mane ng'ama ketho chuo. Namba four. Four. Wangla ka irado gi ng'ato kondiko lawe ni pap onge kuon. Mano satan. Mano jachien kendo mano ng'ama rach ma tuoche mineno e, yudo ji e pap ka moko gi. Mage osetue te matindo long'e tuo ong'e ong'e gimoro kata medo wacho ni mana nagaru ne yath ma kama. Onge yath jaluo mokia. Ong'ere. Ong'ere mano ng'ama rach. Iwinjo ni pap onge kuon. Mano ng'ama rach en noseyiere. Ni mano kuri gimotimo. Mama yote uko bibu wewe. Mano ki mraj mo kwa bibu wewe. Ah, mano to kikwa wewe. Mano number 5 foto jata jata ile. Wiri ki number 4 no. Wawere ki number 4 no. Number 5. Iwe loko ndiko lawe ni kuno kuwiti kuni soni. Eh. Mano dichuo, kende ndichuo. Gin gidonjo ga e pom gugudu. Mane ng'ama en ok omadho kong'o, omadho soda, to sote ni be omadho soda maduong' to en Coca-Cola To kokni kaka nodonjo kode, wang' nodwa nyaka loke gimoro pod odong' thum orumo, pod odong' pok notieke. Iwinjo? Thum ma nochak sa aboro ma sani igoyo thum gi sa aboro ni. Sa adek romo en pod en mana gi sote cha iyudo kuting'o olokne chupa moro odhi go. Soda bachiel. Ngudi ma pok nonyiew ne nyako gimoro. konyuni kata mana kong achiel mbaka koro go mane iti kanyo iwinjo ani kanyo chalo kome kata wala to kata dala na ani na adhi oiko dhoge to ndi pesa to kugol eh mramba kano wawe goye wawe goye wadon nyamba uchiel iyudo ka ng'ato ndiko nyinge to kidlawe mm. ni dhano koso kidi mano to yawa mano ng'ama wuoyo go ikia To embe ong'ere ni en dhano to chako penjore ni dhano koso kidi. To penjore ni dhano koso kidi. To king'iye mos adier to chalo ni kidi. Kaluwore gi timbe. Kaluwore gi timbe ne kata kata kik iwuoyo kode en ng'ama nosega kwer king'iyo ite no bende ochwere ka kidi en ng'ama ok winj wach ite odino redi. Eh. Kwere no nyaka ani we yawa we oromo. Ok obi weyo. Iwinjo? Mia namba biro koth biro ada. Ong'ame duong' to pod odwa nonindo oko ting'ise ni osiepna bwana hapana mano to kare wawinjo to kaso da kasa ni en odwa dhi nindo oko yawa to kare jomoko timre nade to en gi ode eh to odwa ni mondo odhi o- otim ang'owa olaw nindo e ute nyiri mano kare ng'ama nade yawa namba abiriyo wadonje emichemono ema chomono tir Iyudo ka nyako kata dichuo ondiko lawe ni wasiri wanyege magi jo angolo bas kati yudo ka nine en ga japuonj moro owere ni en koro en osomoga matin en ni kama entie tebo ma entie kata kiyude e thum kacha tebo ma entie mbekni migo kanyo gin mbekni madongo ma kiduogo ing'iyo gi tuwacho ni jogi nyalo hinyore gigo mbaka ma bajedi duong' mohingo gima gimadhe mesa jogi nyalo hinyore jogi nyalo hinyore pachgi ni mabor sana mano waziri wa nyege gere iwinjo kae to gin gibiro ga sa sa ma bende sa no bende yudo ni ok oromo lwete maber en odwa nosiko yike kama eh, onyiero mondo eh to duoko iwinjo ko duong ni nyako bi aneka osiko ni mana weta ni nyako bi aneka nyako bi aneka en kochiwo oda to ochiwo oda gi dholuo kelo ane gine gine mang'ech gi gine moro mang'ech gi gine moro mang'ech en osiko mana gik mang'ech mang'ech kare to wiye bende chal ni ng'ich kama ineneno kech weche ne bende Bebe ng'ich. eh weche ni richo kabisa en ng'ama ohero tu- weche weche maricho donj na namba aboro Dhiye wa. gin gindiko lewnigi ni gol nyinga dhogi To kata mana nyinge main ge dhoge. We aweya. En osechopo nyaka dhogi no. To onge kodi. Nyinge kia. Ni korki. Korko dojo gin bende ng'e ni gi sama gi binge sama gi bire tho. Gin iwe ni gin ma gitwe sound. John. Gin ma gikwongo ma lanche gi chamo ka udonjo tiwinjo ko ne uomo nudonjo unu dugo thum. Uwa mondo donjo to en yudo yudo kowuok oko odwa dhi layo. En ok olaga iye ka, odwa nune ka kodhi layo oko koro koduogo. Gin e joma layo ga mang'isi ga ni kama usiko jo e apa ka gin ema gilayo ga kuonde go. Wigi tek. Ka to duogo piny no mera koro kudonjo to kara thumu chao ga sadi. Postano ne wacho saa aboro, gin ne gidonjo saa abich. Mere kende gisemer ma gisenindo kom me, kama ne gibedo. Mama ne joneno gi maneja mar club wacho ni wegi aweya. gin gimethoga kamano ong'egi ong'egi ma gichak gichier ma gichak gimethi chak ginindo kamano ka gin gimethoga nyaka wang' thumbi gol nyinge e dhogi eh. in mana ng'ama king'eyo nyinge diwe ah. dalando alando nyaka chop namba ochiko direct iyudo ka ng'ato ndiko lawe ni minyono mayom no tienda to kata mana tiende minyonono tiende beyo korwako kata wuoche tajiri king'iye tinyalo po kinyono tiende gin jomoko en en e thum ong'a maduong' kendo rwakore official to kato piny to koro en gi kala kala to ndiko lawe ondiko lawe ni minyono mayomno tienda kendo gin e joma kok itanga go ka tiwinjo nopondo gin giluongo gitimo oda gitimo oda tang' iwinjo ni gipondo gi bil To bwana ng'ama duong' ma king'e adier to ng'a ok chal ng'ama ne nyalo pondo gi piny. To dhigo. Odhigo bwana. Piny ni kare ma ng'ama nade. Bed go motang' kineno lawno. Law namba par ma to ok ondik kare tok law ma ondike mbele. Ulisikia wapi? Mane ma gitiekogo? Ulisikia wapi kineno nena kuom ng'ata ng'ato bed nyako bed kata mana nyathi. Be ok ulis afadhali ondik ni ulisikia wapi? Mano mondikni olisikia oh, wapi? Mano werigo mano japap tene mano jachien oting'o gigo te. Mano general irado gi general kawuono. General mar jopap. General mar jopap kawuono koro kirado go kawuono litho. En kata kodwar kuomi. To negi ma ok obi wuoyo.